Yo nɔviwo me dogbe na ame sia ame va mɔ dzi ne nya me ne va mɔ dzi jagba na subscribe ne subscribe vɔ la kema na ma video kple ame nɔvi akpa ma ele veve ɖe egbe nu sɔ ɖe ame di me ma ƒo nu tso ŋu yi nye yevugbe ƒe video yi me upload ɖe tsɔ yi va yi nu yi le nye be Wunos company wokpɔe be Ame ɖewo gasusɔ yi wòdze be yewoana wo mɔnukpɔkpɔ be noge ɖe kɔmpani eme, Unos Company. Mɔnukpɔkpɔ ya wogana amewoe, magblɔ be ɣleti eve ma. Ɣleti yi gbɔ me yi nye October kple November ƒe nuwu haƒe yewoa list yewoƒe program. Eeee enu yi le nye be ne wòmekpɔ sign haɖe o la, mekɔ link ya kɔ da ɖe videoa ƒe gɔme kple susu be nàte ŋu a sign. Eh, nu eve le ŋu. Ne eyi ɖe Telegram na va wɔ tap tap, ne wɔ tap tap vɔ la ekema na de ga kɔ de wo wallet me. Wallet ya eya le veve na we. Ega yi wo le mama na me wo de. Wo be November ƒe nu wu aƒe na te ŋu ade. Te ama gblɔ we Christmas ƒe ga ya me le mama na we fifi la. Mega kɔ video kɔ da ɖe ɖokui wo gbɔ. Christmas ƒe ga ya me le mama na we fifi la. Egɔme nye be ga yi wo le jɔjɔ na mi de. Wole jɔ ega ele sue me de dɔla ɖeka o. Unɔs alo ɔnks eya nye ga yi wole na ame na. Unɔs eya nye ɛksɛndzia. Unɔks eya nye ADB le Ghana, Ghana Kɔmɛshal Bank. Vɔ ɔnks eya nye Ghana ga paper yi mi le dudu alo Togo ga cfa mi fre ne le dudu ɖe eya wo le nana vivivivivivi. Ta ega ma ya wo le mama kple susu be o tse na va hwe wo be enu yi wo le mia na ɖe token yi wo le mia na ɖe. ele yewoƒe wallet me, yewoƒe exchange dzi, yewoa list yi. Ta mía me yiwo míte ŋu dzɔ wawa vivivivi mawo ɖe, mede dɔla ɖeka ya o, míte ŋu dzɔe ɖe. Yewoa na mí ŋusẽ be míate ŋu adzre ba trɔ zu ga ɖe account me na mí. Le November ƒe nuwuwu, video yi me wɔ etsɔ va yi le yevugbea me ɖe, eƒe didi kple kpokpoea eya nye ma mekɔ da ɖe ŋkume. Ok, made gɔme na wò nu yi le eme be ne nade le dzɔdzɔ le agbeɛ me ɖi. Wɔe kpɔ, egɔme nye be menye Ghana zã o. Gbã ne eva te ŋu va sign le Unox ƒe exchange, download app vɔ wɔ nu sia nu kple link wo vɔ ɖe. anyo be nàzã wò ID card, Ghana ID card, Togo ID card nàkɔ verify. Ame yiwo le mɔnu kpɔ na wɔ ɖe amewo mekpɔ do ya ta wogana ɣleti eve akɔ kpe. Ta nu yi ma gblɔ na wɔ nye be le nye kpɔ fifi la ɖe tsɔ link le gɔme na sign kple wò ID ne sign vɔ ɖe woana wò dɔla woame wu magblɔ be wo dɔla uh, wuietɔn ya woana wɔ ne verify ɖokuiwo vɔ. Wò ŋutɔ ɖe, wodi be yewoanya be wò ŋutɔ ènye amegbetɔ alo robɔt ɖe le akawuntiwò ŋu ta, woatsi na wò be wò ŋutɔ nàkɔ dɔla woamewo kɔ de akawuntiwò me kple susu be yewoakɔnfɛm be see lɔ. Woabia wò be ten dɔlas nàkɔ de akawuntiwò me ne yewo eyia banki akawunti ŋu ƒe ɖee. kokoko wakɔ ga ya wakɔ ʋui. Woyɔnɛ be minimum balance. Minimum balance ɖe ten dollars ya le xɔxɔ le asi wɛ. Wanɔ wa account me woma de o. Ne kpɔ video yi wo me wɔ va yi ɖe wa kpɔe be te ga de wo le me. Ten dollar pe eya nye tɔnye le me. Yi me kɔ de me kple susu be ne wonye be amegbetɔ me nye account de le asi nye me te ŋu de ga tso fima kɔ va de yi wo tɔ me. Yeah. Akpa ma le veve ɖe hafi yewoana wò mɔnukpɔkpɔ be nàdze ga susɔewo dede ɖe wò akaunti me. Ema dzi ɖe yewoana wò ŋusẽ be ɖe emɔ ʋu zɔ be amegbetɔ mi confirm be amegbetɔ yenye. Menye mía gbɔ ya nèʋu bank akaunti gbã le o. Ta yewoana wò mɔnukpɔkpɔ be nàdze egadede zɔ. Ta ne ezi klik, woaɖe. Ne ezi klik, woaɖe. Redraw. Woade nyewo redowa information wo nye ma mekɔ le ofia le mɔ dzi. Nye me di be video ne didi o. Video yi me wɔ tsɔ va yi ɖe eƒe gɔme ɖeɖe alo yevugbe ƒe video ɖe eƒe gɔme ɖeɖe eya nye ma. Christmas ƒe ga ɣleti eve ya dzɔe free of charge. Me be dzɔe free of charge. Wo me xɔ wo ten dollar kɔ ɖoa o. Dɔla yi woyi woxɔ le asiwɔe ɖi. Ɖeko woku be nakɔ de account me anɔ akɔme ne wò ŋutɔ wòade. Ne nya wɔe vɔ kura tsɛ woate ŋu ade. Ɛ ne kɔ verify account vɔ ɖe woate ŋu ade. Mm. Kpɔ mɛ be mègatsɔ video ɖe kɔ da ɖe ɖokuiwò gbɔ o. Mɛ miawo ta mawɔe be eh, Uno Exchange ƒe

Ɔnks dzra ta ne wònye be exɔ woame ewo ɖe wò akaɔnt me ya ne multiply woame ewo ne ne wòanye. Ne e multiply alo e, e, ewɔ wo mama me teƒe ewo ɖe ne ne wòanye. Blave ne ne wòanye. Blave vɔ ɖekɛ ne ne wòanye. Alafa ɖeka ne ne wòanye na wòe. Sigbe wowɔna kɔntae ma. 0.008, 0.001, mígblɔ be 0.001 ya wònye. Ya nye mexɔse be ne woava wɔ gama ŋu dɔ ɖe ayi ɖe dɔla ɖeka. Nye mexɔse be ayi ɖe dɔla ɖeka. Egɔme nye be menye Menye ga vie woakɔ da ɖɛ be yewoama na amewɔe ɖee ne amewo no va yewo gbɔ o. Mewa wo dzi o to ɖo. Kpɔ, va yi kpɔ be ɖee world coin, world coin, ne ne wole edzra, ne ne wole ame na, wole ame hundred dollars na ame. United Arab Emirates yi mele fifi la ɖee, account ɖewo le ne be yeaŋui ɖee, wole, magblɔ be Ghana ga. eyi abe 700 Ghana cedis alo 800 Ghana cedis. Ya wole ame na. Be nakɔ ʋu account ya be mi ame atɔ agbe yi ɖe wo gogo me ne nagbe be eh, 200 dirham kɔ yi Ghana ga me ele nene. Hmm, ya wole ame na. Account ɖewo na ʋu le fi. Mi ame ɖewo mi ʋuwo ma wo. Eh, eɖewo wue ma. Mhm. Ta ten dollar yewo xɔ la wɛ alo ga yewo le dzɔdzɔ ɖe le dzɔdzɔ na wɛ ɖe. Na ɖe wɔe le asi tsawo le. Asi tsawo le. Yawo le ga wliwli ma ma na mi. Woate ŋu ade le November ƒe nuwuwu. Woƒe Christmas ƒe ga yewo nakɔ ƒle nuwo ɖe. Eye anye ma wodzɔ na wɛ. Mebia dagbe na ame sia ame. Megaŋlɔ be me ne va mɔ dzi ɖe dagba na subscribe ne subscribe vɔ la na me kple ame ɖe. Video ƒe didi kple kpokpoe. Wona mi ɣleti eve be makɔ gblɔ na wɔ be ɖe yi ne nava sign le linkia dzi. Ɖevelia ne ge ɖe linkia me ɖe ka nua me zi asi nua dzi kpɔ ɖeke me le ya haki wɔ. Ɛɛ wo pete nyui na me sɔɔ ŋ ebia dagbe na wɔ mia nɔ ka me.